Jo, do si mer erëm bei engem Projet, deen eis d'ganzt Joer laang suivéiert huet an eis am Fong sollt e Prismatic Evolutions heeschen, mee mir si mëttlerweil an der Community heescht d'ganzt Dramatic Evolution, wat de finanzielle Budget ugeet. Haut mat engem méi spezielle Projet, deen, Projet am Sënn vu, ja, Pak besser gesot, Opening, pardon, elo hu mer et. Mir presentéieren iech eng Kéier hei ee wonnerschéinen, ja.

An alleng well deen do Logo mat drop ass mam Pokemon Day op 20, 25, dach do gesäit een et, kascht dat heite Produkt mol einfach carrément 50 Euro. Dat heescht mir hunn zwee Päck dran, mir hunn eng Promokaart an eben e Coin an do hu mer wierklech sage und schreibe 50 Euro derfir ausginn. Do kéint ee mol eng Kéier esou e Moment vu Facepalm-Modus hei abauen am Youtube-Channel. Wat soll ech iech da soen, et ass leider esou. Dat Produkt hätt am Fong sollten all Geschäft iech si kréien, mee da wësst der erëm wéi d'Company ass, dat Pokémon Day 2025 ass eriwwer, et huet kee Wäert dat do nozeproduzéieren, dofir ass dat do limitéiert drop Cardmarket. Et ass seelen dat méi wéi 10 Produkter do gelistet sinn. Aktuell hat ech elo eng Kéier gekuckt, ech maachen de Video hei elo Enn August an e kënnt eréischt och Enn Oktober plus Enn September, pardon, eraus. Dat Produkt ass sou selten, am Fong misst de et Zit loossen, mee der kennt eis, maache Päck trotzdem op, giff hier Collection e Boost am Sënn vun jo gëff hinnen e Boost an voilà. Jo hei ass och e Boost, Bonjour Nala, merci fir eng Kéier hei der duerch ze lafen. Jo du bass ganz gutt, lo geie mer net d'Kamera nach hei em ne, jo merci. Dat sinn dann och, dat ass e Boost fir d'Kaartesammlung, Kanns de wann ech géif laanscht goen. Jo voilà, dat hu mer nach eng Kéier um Youtube Channel och mat dobäi an engem Special Guest. Am Fong hues du kee Kontrakt ënnerschriwwen Maus, dat heescht mir missten dech elo mol nach hei froen ob s iwwerhaapt an de Video däerfs, soss misst ech dech jo erëm löschen ne? Ah do baus nus e Feelchen, ok. Sorry fir d'Stéierung, sou mer man mol virun, also mir hu elo e laangen Intro gemaach, Kazen, mee dat ass dat ass hobbyméisseg, kann ee mol maachen. Guck nach mech so keen Joel ech hat 15 op Euro machen soll ech zouloossen an dem Markt trotzdem Läit lebt so enke du duerch mal leben dat muss auch bis net duerch sinn Gei alles an mir scho fell oder zwill Kaméidi also 50 Euro Spaß an guck meis ganz Spaß mal hei un Dir gesitt ass och liicht gedamaged mee mir wollten net einfach de Youtube Channel och komplett zuen An ech muss nach eppes beichten, e Projet geet nach bis, ja, bis bal Mäerz virun, well et kommen nach nei Produkter vum Sam's Club erëm an alles a mir mussen nach e puer Produkter och erëm iech nach produzéieren, well se nach net op Youtube rauskomm sinn. Elo entretemps misst och déi Këscht rauskomm si vum Super Premium Collection oder Ultra Premium Collection misst dee mëttlerweil heeschen. Dat geet och sou schwéier op dat do. Ähm, déi muss mir jo nach presentéieren, sou dat do awer lo nach eng laang Geschicht gëtt bis dat do alles. An ech muss wierklech soen, dat do ass fir opzemaachen eng Katastroph. Sou, lo hu mer et awer. Ech zéihen dat einfach mol esou eraus an kuck mol just wat op d'Rumm op d'Kaart ass. Ech muss och mol erklären wat dat do fir Plastik soll si fir esou eng Kaart. Wärt sech och wahrscheinlech op gedämmeg sinn deem Ewee. Nee mir kucke se gläich op firwat ech dann nach de Coin eraus huelen an dann hu mer dat do a wéi ech si selwer op gemaach. Also wonnerschéin Evelycoin. Mir kennen en. Et wor ee Voi giff d'Nier elo soen. Dann direkt e Sleeve eraushuelen fir déi Kaart. Déi ass och eppes wäert, wëll ech mengen op Cardmarket gëtt se mol guer net gelëscht, mee op Ebay huet een se heiandsdo scho fir jo zweestellege Montë awer scho gesinn. An wann s de déi do nach souguer giffs gradë loossen, dir gesitt och hei d'Pokémon Day Logo ass ganz schéin drop, den Evoli eng Kéier an och déi hei Promo Kaart fir iech. Tupac Blister gëtt et och net allze oft. Den éischten ass vir Mir loossen et fir iech sinn. An dann sinn am Sënn vun loossen et fir iech do leien. A mä mer de Spaass emol op den éischte Pak. Mir ginn et, gi mer hei mat Hoffnung dran. Ech weess et net, solle mer mat Hoffnung eraginn? Ach komm, mir sinn en optimistesche Mënsch. Et kéim awer bestëmmt e Gopp, also wann et dat wier natierlech, mee bon.

Hippopotas am Reverse an eng Kéier e Whimsicott. Also mir erwaarden eis hei net allze vill, mir maachen de Pack trotzem fir iech op. Mëttlerweil ginn et och Memes wéi dee, deen hei ass zum Beispill méi opgeblooss, da kinnt dat jo elo e mega gudde Pack sinn. Mat ginn Experten, déi mengen et kéint ee Carte Montre äh, Pack mëttlerweil erëm weien, mee ech gleewen net un déi Geschicht. Esou. Maache mer Auge, maache mer net Auge. Leschte Pack, Last Pack Magic, no natierlechem Danzbass, Black Belts Training, Handu.

Dass en Evolit, Evolit sinn esou mol e bësse méi wäert, mee wann der wierklech dat do eng Kéier sollt lokal gesinn an dir kritt et fir 20 Euro oder 15 Euro, huelt et, mee ech si skeptesch, datt dat do soll iwwerhaapt ähm, eng Kéier erauskommen. Also bitte nicht nachmachen dëse Video, ech hoffen et huet iech trotzdem gefall. Mir hunn d'Kaarten an eiser Sammlung an dann äh, maache mer nächste Kéier virue mat wahrscheinlech, oh, dat iwwerleeë mer nach. Mir hunn nach insgesamt eng 5, 6 Videoen, déi vun äh, Thematik.

Jo, d'Prismatic Evolution man ech iwwregens och virun, wëll ech dat wëllt och kee mi soss opmaachen, well dat einfach esou en dramatic financial crisis ass. Mee bon, mir kënnen eis erlaben, mir hunn eis och aner Saachen erlaabt, vun dohier loosst eis e Like, winke winke, an hofft mer eis eng Kéier an eng Kéier beim nächste Projet ze gesinn. Bis dann an tschau tschau.